Salam hormatly watandaşlar Zdrastvoyte dorogiý Türkmenistancy Eziz millet eziz jemagat Türkmenistanyň raýatlary Siz düýn ýene-de şu on dört ýylyň içinde syýasy sahnada geçip duran bir spektaklyň aýratyn bir tragikomediýa görnüşini gördüňiz. Indi hem goşgy okap kakasynyň kyrkynda hondan märsi bolupdy. Indi bir adamkärçilik tapawudyny görkezjek bolup şeýle gürläp ýören adam. Ýöne şu zatlaryň hemmesiniň içinde iň esasy aýdylan söz bar, şoň kakasy şoňa uniwersitet hökmünde bolupdyr.
Kowlamyň ýatan ýeri ýagty, jaýy jennet bolsun. Aý siziň hemmäňiz üýtgeşikdä hä seň aýaloganyň goşgy ýazypdyr hawa onuň bir ýaňky senem onuň ýaňky muny ýene goşgynam üýtge senem goşgy siziň hemmäňiz üýtgeşik talantlylar Seň aýal doganyň diýseň bara şol ýaňky bi hemme biznesleri paýlap ýören aýal doganyň dämi? Hä? Bu mega proýektleri edip şony öwretdimi ataň? Hä? Diňe öz araňyzda paýlaşyp ýurdy paýlaşdyňyz-a öz araňyzda çüýrükler. Hä? Şomy edýän işiň, şony öwretdimi kakaň? Aý, kyblam gitdi, näme diýip, hawa-da, indi bol kyblaň seň. Hä? O türmede ot ol işlän wagty ol görgüli zenanlaň näme görenini bir Alla bilýä. Ony hondan märz eden bolup bar, gahryman etjek bolýaňmy men düşünemak, ýa pygamber edaýsem diýýäňmi senem? O harammaşam bara oňalyk bir ymtyldy, pygamberlik derejesine ýetjek bolup. Näme kakaň şeýle ýagşy zadadyr öýdýäňmi sen? Hä? Nä pygamber diýjek bolýaňmy, näme diýjek bolýaň? Okan bolup, hondan maňa bärisi sünmüränim bolup. Men aýdýan-a sen bir neme ýala-a bir, ýöne sen dogsan dogaýypsyň sen erkek kişi bolup. Seň daşyňdan şunça seredip, şunça düşünjek bolýandan-a sen näme üçin beýle häsiýetli adam bolupsyň? Seň dörtmi, bäş sanak aýal doganyň bar, dogry dälmi? Emma sen nä şubar Alladan diläp alandyr, elbetde seň eneň-ataň senem, bir oglumam bolsun diýip. Seň daşyňdan göräý mägärabara bir erkek adama näçe meňzeseňem, häsiýediň bara, şu titilläp ýören gelinden artykmaç däl-le. Sen pikir et, sen hemme ýerde özüňi üýtgeşik görkezjek bolýaň. Indi umumy häsiýediň hakda gürrüň edilende seret. Ýolda Gurbanmyrat diýlen adam seni adam etdi. Sen diş dogtor halyňa kowlup sarja žuguliňi sürüp ýören wagtyň, seň kakaňdan saňa kömek ýetenakdy. Hä? Köşüň bolnitsasynam birejik seni ýerleşdirdiler. Dogrumy? Bir tanyş oglan. Ondan soňam seni ýoly çekip, ministr, sen ilki Rostom Centrdadyň. Ýadyňa düşýärmi, men bardym. Ak halatlyja meni garşylap durduň. Gowja ýatla, sen iki aý yz ýanymdan bolduň, ýolbaşçy. Stom Centrdanam soňundan ministr bolduň. A wise premýer bolduň bilen sen ol gürleşeňde aý näme eden men myňlap gürläp uradyň. Jynyň tutýan ýalak. Seni adam eden şo dämi? Näme üçin ol iki müň ýedinji ýylda ol entäk birdi? Näme üçin çykarmadyň ony? Näme üçin çykarmadyn şol adamyny. Akmyrat Rejep seni şu tagta goýan adam Akmyrat Rejep onam türmä bassyň. Ody öldi. Näme üçin edýäň ony? Şöhrat parazlyk. Seni bogup alyp barýar. Düşnüklimi? Sen hiç kime bergili bolmaly däl. O Dörtguly pahyr dagy bar-a, o-da sen ýalak wise-premýerden bir ýerden jaň atdy welin, ony şo günüň yzyna sen yzyna ýendowudan nepä dykdyrdyň-da, tä ölýänçä garaşdyň. A seň başyňa şoňalak gün düşse, sen nä çydardyňmy? Çydamazdyň-a. Iň bärkisi ine şu tussaglar. Tussaglary nätdiň sen, türmeleri nätdiň sen? Hü? Ol-a, elbetde, kakaň öwredendir seň. Gamyşy gowşak tutsaň eliň gyýar diýip, beterinden beter edip, hä? Öňkä-ä bar-a nähilem bolsa ýylda bir on sekiz, dokuz müň çykarýardy, sen bar-a şo-şo aýlan-pyrlan bolup, şeýtirip milletiň gulagyna depip, ony bir iki müňe, üç müňe getirdiň. Äý, kän bolsa bäş müň çykarýaň. Diňe Onnoňam bara bi men ýaňky bi neme bilen göreşýän diýdiň bi bütin dünýä jar etdiň ine bi narkomaniýa bilen göreşýäs Türkmenistanda narkomaniýa ýok diýýäň. Kakabaý mugallym kim? Seň çykanyň dämi? Orazgeldiýew. Hä? Türkmenistana gelýän tiregiň hojaýyny şo dämi? O näme şuň daşynda gezip ýör ol? Hä? Ýekeje zat diýilýärmi şoňa? Şu nirede tirýek ýerýän bolsa, şoň elinden gelýär şol. Başga näme şoňa, şoňa meňzeş bir zat gelýänem bolsa, diňe şoň hojaýyny şol. Esasy narkobaron ol. Emma her tutulanda şol, diýeli şu wagt eger kyrk-elli müň umumy oturan bolsa Türkmenistana, şoň on sekiz müňi diňe Narkotik jisimini ulanan diýip otyr on sekiz müň. Şol on sekiz müňüň hemmesi ýigrimi bäş ýyl, pesi on bäş ýyl, on ýyl berilýär. O nädip hemmesi narkobaronmy? Hä? Iki ýüz togsan ikinji statýany ýelmäp otyrsyň olara. Hä? Ol kyrk-elli ýaşan adam bolsa ol näme diri galarmy ol sen göni ölüme ugradýaňa ony. O nähili bir iş boýunça bir narkobarony tutsaňyz ýigrimi, ýetmiş adama çen geçýä bir jenaýat işiň üstünden. Kim öwretdi kakaň öwretdimi? Onda näme üçin öz neme çykanyňy tutaňak. Olar bara gyrlyp ölüp sen ol bära çilim çeken nasatanlary goýberen bolýaň a olar näme iň pesi on ýyl otyrlar özem bäş ýylynam aňyrda şol neme kredit otyr indi bolýa narkobaron bolsa diýeli iki iki müň üç müň mümkin şodur a galan on alty müň on bäş müňi olar bir ýöne bir bir ýerde bir çekipdirlermi şoň gürrüňini edipdirlermi şolaram tutduryp ýörsüň a. A näme üçin edýäň şony? Saňa şu-da oýun, oýunjak. Sen bar-a bir hemme ýerde özüňe bar-a bir şöhratparazlyk alan seň aňyňy. E, boljak zat däl-a bir nähili ol bir bir işiň üstünden ýetmiş adam geçip dur. Hemmesem owadan depede onnoň bolmanda bäş ýyl oturýarlar. Göräňmi, sen ölüm başyňa gelmez öýtdüň. Gel-de, ene, kyrkyny belläp otyrsyň kakyň. Bir toparam bar-a, haloplaň üýşürendiň, üýşürdiň, biri şymjyran bolýar, birem bar-a, gözüni balkylladan bolup otyr. Emma alty million millet, eger alty million bolsa, şoň köpüsi, togsan prosendi, diňe gargyş bilen ugradýarlar seň kakyňy. Düşnüklimi? Diňe begenýäler, şu ölümiň bardygyny seňem maşgalaň bilsin diýip. Seň kelläň göçdi. Sen millete äsgermejek bolýaň. Diňe öz halkyňy däl, bütin dünýäni äsgermejek bolýaň. Nähili utanman kowid ýok diýip bilýäň sen?

Utançsyz bihaýa adam. Indi bu meselede men birazjyk barabar aziz jemagat, hormatly adamlar men düşündireýin. Bu menden başlady, başlanda şu ilki bilen ýurt başyna gelende ilki bilen gelip meň at ýatagymy ýykyp menden başlady. Bi ýuly-da düşünenak. Men entäk türmede otyryn. Bu näme üçin beýdýärka diýdi, kim edýärka, menem aý ýok bula etmezle diýsem, Aba bolýyn bara men çykdym bolýyn, çykamda türmeden alty ýyl oturyp çykamda, şoň edil öň ýanynda ol mraz bardy, Halnyýazow Kurban. Şol, edil şol aýrylam ol yzýandan onuň Şakir Çopanow ýaňky ýolbaşçy boldy. Geldi-de maňa Geldi aga çykyş etmeli diýdi. Şol Geldi bi ýaňky bi prezidente sag bolsun, taňryýalkasyn, şu goýberen üçin sag bolsun, taňryýalkasyn, menem şoňa aýtdym. Bes ederis, indi men geçen saparam bar-a, gaty zorluk göremsoň, hawa, ol, Haramlar gelip bara inimi urup, ýorganymy alyp ýaňky şol Haýt kaka bilen ýaňky Nazarow şo men şondan soň neme çykyş etdim men üç günläp çykyş etmedim men hawa şonda men aýtdym Şakir Çopanowa. Ölüpdir diýýärler pahyr. Men aýtdym, Ýok, men çykyş etmerin diýdim. Aý, gella wserawno diýseler edersiň. Etmerin diýdim. Ona bir diýdim. Biram türmeden çykamda, şo taýdan näçe müň adam özem opşi režimden üç-dört müň çykýandyr. Şolaň hemmesem şaýatdyr. Çykyşyma yzyma öwrülip şeýtirip, Siziň baryňyzyň bary tohum-tijiňiz-ä şu diýip. Eneňizem bir s**k diýip çykdym. Siziň sistemaňyz, seň kakaň döreden sistemasyny, seň gulluk edip beren siseň köpeldip beren sistemaň tohum tijini s**k diýip gaýtdym men. Düşnüklimi? Sen şoň üçin menden başladyň. At ýatagymy ýykyp, atymy alan bolup. Sebäbi seň iň gorkýan ýeriň, meň maşgalam Ýuliýa. Siziň sistemaňyzy ilki döwen şol, pytradan şol. Meň yzymdan günde gelip, şo taýda çalaja bir zat üýtgän bolsa, hemme bir ýerde, MWD, KGB, prokuratura, daşary ýurda habar bermeli bolsa, Ýuliýa etdi şony. Şoň üçin hem sen mana hiç oňuşy bilmediň. Muny sen mana gyraklatjak bolduň aýrym millet diýip. Sebäbi sen nasional faşist. Resmi nasional faşist. Antisemit düşünjeli. Sen oňuşy bileňak. Seň esasy basdaşlyk edýäniň Ýuliýa, men däl. Sen bilýäň meni halas eden Ýuliýa. Şoň üçin seň janyň çykyp barýardy. Namart! Men hiç haçan Mara hiç ýerde-de görkezmersiň geldi käriz bara bagyşla diýip saňa ýüzlenen ýerini. Hiç haçanam görkezmez birem geldi käriz bara o haram maşyn ýa-da bir senä seň nenä işleşem agam haram maşyn ýa öňünde epilip ýa elini bara öpjek bolsa hiç haçanam görkezmezler. A sen bolsa ýalap çykdyň ýalap şu ýeter ýalak ýeri bolsa. Sen bassaşa görip, sen şoň üçin edýäň şony. Sen özüňden mara mertebeli adam görseň janyň çykyp barýar. Sen bütin halka görkezjek bolduň, geldi-kärde edişim şu diýip. Meň arkamdan milleti gorkuzjak bolduň. Men şonda şu türmeden çykyp, waratasyndan çykyp, yzyma öwrülip, şeýtir, baryň baryňyzyň s**iň, Baryňyz s**iň diýip şetirip görkezem soň Aşgabada gelýänçäm şagallan Aşgabada gelemde eýýäňm öňümden çykan dogan garnaşlarymyň biri aýdýar sen gelin şeýdipsiň diýip siz pikir ediň pikir ediň bu men awara şu türmeden çykyp dynandyryn öýtsem asyl bu Türkmenistanyň hemmesi daşyna sim aýlanan türmestan ekenä sen kakaň şony öwretdimi saňa he Ýaňy başlapdyň sen iki müň ýedinji ýyl. Ojagyş iki sanyk patsanam atdyran sensiň, ol diňe ýüz sany adam däldir türmedäkiler. Bu seň salan türmeleň, bu ýaýradan zatlaň, bular ýöne-möne zat däldir. Iki esse köpeldi türmeler şu wagt Türkmenistan boýunça. Hä? Ölýänleň sany-sajagy ýok. Aždar bilen Ahmedi näme üçin atdyrdyň? Olar atyşma niýeti ýog-a. Hä, sen küşgürdiň-ä. Zyrryk, gorkduň sen, janyň çykdy, şular birden birigip ýendi seň üstüňe topulaýmasyn diýip. Sen şoň üçin etdiň. Şu batyrlygyňam şol kakaňdanmy? Edýän işleň seň bar-a, sen entek halkyň öňünde ir-giç jogap berersiň sen bu zatlara, bujagaz oýunlaňa. Seň halypaň kakaň, şeýlemi? Hä? Reketem şol öwretdimi? Hä? Ýurt başyna gelensoň edeniňi ediber. Hä, onnoň öz dogan-garnaşlaryňa, ýegenleriňe paýlaşdyr diýip, onam şol öwretdimi? Geldi käriniň atyny al diýibem şol öwretdimi? Hä? Haramdag Berdimuhamedow, saňa diýýän. Diýmek, seň kakaň seň bilen deň jogapkärdir seniň eden zalymlyk işiňe. halkyň başyna salan günüňe hem deň jogapkär, hem seň mugallymyň, halypaň hökmünde has artykmaç jogapkärdir. Sen beýtirip agzyňy dolduryp bärde maňa öwretdi, goýdy diýmegin. Nämäni öwretdi ol saňa? Seň kakaň, hä? Dört ýyl haram maşyn döwrüne düşen şol ýüz adam ýitdi. Seň başyňa on tört ýyl düşdi. Sen o wagt ministr bolup dursuň-a, dogry dämi? Ýaňky saglygy saklaýyş ministri. Seniň habaryň ýokmy kimiň öli, kimiň diridigini? Bilýäň. Bi on dört ýylyň içinde habaryň ýokmy? Hany sen ýaş prezidentdiň, on dört ýylyň içinde-de entäk ýaşmyň? Bileňakmy kimiň bardyny, kimiň ýokduny? Kakaň öwretdimi? Hä? Bu Süleýman Tursunbaýew ýalak ýaş ýetginjek Türkmenistanyň gelejegi boljak duran şu ýürüjüg ýanyp duran ýurdum watanym diýip duran ýigitleri depeläp içegesini boýnuny orap öldürmek onam mana hiç günälem tapylmady hiç kim jogabam berenak onam kakaň öwretdimi a dagy näme türmede oturan bolsa biz özümiz oturdyk habarym bara Siziň bahaňyz ýigrimi ýedi köpük diýerler, şo blankyň bahasy, ölen adamyň. Siz ýöne türmedäki edilýän oýny halkyň içine, ýurduň içine dol geçirdiňiz. Kakyňy kiňiz. Indi ogluňam ýetişip gelýär. Şöhratparazlygyň derdinden sen mara adamlaň janyna-da, ömrüne-de, bulaň ykbalyna-da, hiç zadyna garamaň. Muň yzyna öýi galdy-ow, çagasy galdy, gelin-gyz galdy. Hiç zada seredeňak. Sen mara Ginnesiň kitabyna giren ýalak, a men-ä şol ýaňky bi narkobiznesi men aýyrdym diýjek welin, sen narkobiznesi aýraňak. Narkobiznes siziň maşgalaňyzdan çykýar. Balyk kellesinden çüýrýär. Näme çykýar bolsa çüýrüklerden çykýar. Senem şolardan, kakaňam şolardan. Çykanyňam şolardan. Hemme edilýän zat şo taýdan çykýar. Sen näme, kakaň näme, ýagşy zadadyr öýdýäňmi? Hä? Seň eliňdäki gan bu halkyň gany. Näme oň jogapkärçiligine düşenakmy? Ondan soralmaz öýdýäňmi? Nä baransoň bara göni onuň jennete ýol açylandyr öýdýäňmi ol Remezan aýynda ölüpdir diýen bolup? Ol sen näme eden bolsan namazyň täretin öz sen öz borjuň ol. Ýöne sen musulman bolup ilki bilen haýsy nirde musulman bolsa öz doganyň ýalak görmeli. Ol bolsa öz eziz halkyny, jemagatyny, öz tabşyran ogluny ol sen zalym bolup ýetişdiňä. Şo zalym ýetişen ogly sen ne derejä saldyň bu milleti. Hä? Daş-töwerin ölüm, gan, hä, açlyk, bu ýykylýan jaýlar, bu kowid, hä? Sen görýäňmi edýän zatlaryňy? Özüň köşkde ýaşaýaň. Ol adamlaryň bary altmyş birinji ýylda suw alyp gitdi ol Lebapdaky. Şu wagta çenli ýaşaýan jaýlaryny görer ýarak däl. Ne ynsabyňa ýaşap bilýäň sen şol jaýlarda? Olaň sen ýalak zalymy ýetişdirip Sen men kyblam gitdi diýen bolup näme sen Hä? Jennete düşer öýdýäňmi sen kakaň? Sen bu edýän işleň, hä, bu halkyň başyna salýan oýunlaň bilen. Sen hökümediň daşy jäjek, içi möjek. Daşyndan göräýmäge owadan jaýlar, kaşaň-kaşaň jaýlar, köçeler. Emma millet bolsa zombi ýalak bolup gezip ýör. Sesini çykarybilen atlar. Toýda bara arkaýyn gürläbilýän adam ýog-a ýurduň içinde, pyşyrdaşyp gürleşýärler. Döwletmi şol? Hä? A sen milletiňi nätdiň sen? Hiç kim dogan dogana ynananok. Ondan bara Allah Tagalaň beren azatlygyny şu güne getireňsoň seň kakaň şu zat şu zatlary öwretdim saňa. O zatlary öwredensoň näme jogap bermez öýdýäňmi seň kakaň. Ol adam ölensoň o taýda kakasy prezidentmi pulmy o zatlar tapawut etmeýä oň üçin bara halala hasap. Harama azap, düşnüklimi? Deňlikdir şuly hemme adamlar üçin. Indi sen özüň hakdada bir aýratyn aýdaýyn. On dört ýyl bäri sen ýurt başynda otyrsyň. Özüňem zalymyň aňyrbaşy. Sen ýekeje günem başga şol düýnki geýen köýnegiňi, kostýumyňy, içki eşikleňi, jorabyňy, köwşüňi gaýtalap geýmediň. Şu taýda dakynýanja bara şol beýleki znaçogyň bar seň. Prezident Laçon, Şoňa çenli günde täze, pikir et, on ýylda üç müň alty ýüz elli gün bar. Sen ýöne bir hasaplap gör-ä, bäş müň günde, şol indi bir on dört ýyl, bäş müň gün, günde-de bar, hawa, seň her kostýumyň, Köwşüň, beýlekiň bular onlarça müňler ýewro, bolmanda bar-a kyrk-elli müň dollara düşüp dur-a seň her günüň. Hä? Bäş günde ol näçe million dollar bolýa ol, sen pikir et. Sen diňe seň bar-a titilleýip geýip ýören işikleňe giden millionlary hasaplaýaňmy, ol bolmanda bir elli-altmyş million dollar ahyry. O seň maşynlaň beýikileň hakda gürrüň ýok. Şony öwretdimi saňa kakaň? Aý meň kyblam diýen bolup gürlän bolup ýörsüň. Hä? Mysapyrsyran bolup asyl baý bow takajyk geýen bolup, ol daşyňada molla beý, molla sumaklary üýşürip. Ýöne sen bir zady bilgin. Sen bir zady gaty bek bilgin. Atamyň ölenine gynanamak diýýär türkmen. Üstümden ýol açanyna gynanýan diýýär. Oň üçin sen şu gezip ýörşüňe siziň başyňyzda ölüm bardyň bardyr öýdeňakdyň sen. Indi gördüň dämi? O seň ondan ataň öwretdimi saňa? Özüň bolarsyň ömürlik. Hä? Ondan sen ogluňy goýarsyň ömürlik, agtygyňy goýarsyň ömürlik. Şony öwretdimi? O beýtirip gürlän bolup hondan bärsi, Ol-aý meň kyblam diýip ýagşy zadym, pygamber. Ojagaş gürrüň goý sen. Ozalam harambaşydanam eşitdik.